That's my breaking nima ikuna ipa zo suma wulana ka ti aku mɛni po zaŋ tiri breaking kam zaasa ŋun be pohim maa zuɣu ka taɣiri soŋna ŋun mali alaafee bɔri tim lana achiika naɣila ŋun bɛra ti yaba ni asaala zibilim ni yɛlimaŋli luhi ʒemana ka ʒiri kpalim kpalinga bo ni dima deei soli ka kpanjɔɣu gbuli so nangban kpaŋa ti ma bi so bɔhila bɔhi shɛli ka bɔhigu maa ka a sahi Ka ti kana ti ti kpɛla a bɔhigu maa puuni, o bɔhimi ni pɔi ka Musulinsi daa di ni ka di na bi yɛligi paati na Dagbamba diraai niŋ ka niri paɣi dɔɣi wula ka ti niŋdi suuna? Hii, to di zuɣu ti ni daa bi booni li suuna, ti daa booni la zuɣu kɔrisibu. Ya di bilichi nima, vumbirina ka ti yaa ti neei taba nini zaŋ chaŋ bi yari shɛŋa polo. Dagballi puuni. yuli shɛli beni hali a yuli ʒɛmani ŋɔ diribi lan zooi ka a nya ka bɛ boli bia saandoo ni yɛla dalli din tahili ka booni dɔɣiri bia ka boli bia saandoo amaa pɔi ka yɛn kana n-ti yɛla li bɔbi ya tima bia ŋɔ shee tima di yuya pam bɛ lan gɔnchiri o viidiyo pɔhim maa zuɣu bee mani m-bi lan nyari li Black America wula bɔŋgbaaga ka chɛ a nyɛla ŋun chaɣ ti wumdi nyaɣisim pam pɔhim maa zuɣu, ka chɛ garawa ŋɔ ni yɛn hali zuɣu n kul yuuni yɛn ni nyaɣi garawa vidiyo ayi m-bo bi wumdi dabili. Bɔŋ gbaai Black America, Bɔya Black America shee ti ba. Chɛliya ka ti chɛ vila ka ʒɛbimaha doli ma YouTube channel maa puuni bɔhiri Nyɛbaŋda channel maa bee Facebook bɔhiri Nyɛbaŋda. A yi nya vidiyo kam Facebook bee luɣili kam a ni nyɛli ka di bi kahigi viɛnyɛla, kamina YouTube channel maa puuni Naawuni Gafara binshɛɣukam nyɛla din yɛn kahigi viɛnyɛliŋga taa. a yi le nyɛ bɔhiri puuni ka di bɔri naa nyɛma bɔhimaya ka bi tooi nyɛma alaamishi dali yuŋ gaana tam kurigu pia alahari dali yuŋ gaana tam kurigu pia zaŋ hali ni yuŋ kurigu yini bee kurigu yini yaɣi n nyɛla ŋun bɛ live tiktok yaandi nyinvum birina nimaani a nyɛ vidiyo kan ka nyɛ bɔhi ka di bɔri naa bɔhimali ka sabi niŋ comment section maa puuni ka bi nya ka n gariga n bi kari n bi mi di yɛtɔɣa nyin kamina ni di niŋ jiya taa ka a bɔhima Chaɣ ti chɛ fula ka ʒɛ maha. Ʒɛya ka ti chɛ ma. Dagbaŋ la puuni dina daliri ka paɣa yi dɔɣi nyuɣi o lu ti bi kɔrisi di zuɣu ma ninkura ni yɛlima shɛm Dagbaŋ la puuni dina ka paɣa dɔɣi ka nyuɣi na bi lu ti bi kɔrisi di zuɣu Di zuɣu n yɛra mi, Dagbamba pam chihiri li mi. Paɣa yi dɔɣi ka nyuɣu na bi lu ka bi na bi kɔhiri zabiɛri maa, o yi kpɛri lala biilag maa ni be du shɛli ni o bi kpɛri din ni, bɛ ti yɛli o dila a yili maa ni bindirigu. Niriba pam chihiri li mi. Di zuɣu a nyɛ ti dira n-chɛb ti niŋ vihigu din tooi niŋ ka a gba chihiri li ka bi mi. Hɛɛn, niriba pam chihiri li mi. Bɛ na bi kɔhiri zab biɛri maa, o bi diri yino maa bindirigu. Bee bɛ dɔɣi bia ka na bi kɔhiri zab biɛri maa, o bi nyari lala bia maa. M bee yɛla din daliri ni yɛla dahin shɛli. Di zuɣu Dagban la puuni, pɔi ka ti yɛn kɔrisi zuɣu shii la nyuɣu n-lu bee ti gbiligi tibili nyuɣu luya ka ti naan pa bɔyuli shii. Dagbanli wuya ka bɔri yuli. A nya ka vaa yisi. Saha shɛli baŋda ni daa kan ka bɛ zaŋ ninvuɣ shɛba ka bɛ ti booni ni bɛ nya binshɛɣu din kuui la, ku baɣiri ban tɔri doli la bɛn nyɛ ban buɣiri ka di chibi viɛnyɛla Dagbanli la puuni. Di zuɣu bɛn yi ti buɣi yɛtɔɣ shɛli je, dinzuɣu maa baŋda kul hal tooi nya li. Ban tɔri doli la.

Di saɣiri wuhiri ma nini tuŋ polo ka bia maa yina, m ma yili polo tuŋ, bee m ba yili polo tuŋ puuni ka bia maa yina, ka bɛ gbaai kui, kui, kui, kui, kui. Bee di gbami ni m paɣa maa yiŋ paɣa maa polo ka paɣa maa polo tuŋ ni ka o yina, ka bɔhi paɣa maa o ma yili bee o ba yili. Di zuɣu ka Dagbamba daa yɛra, N daa yɛn bo paɣa nyin vihim paɣa maa n-nya o ni yirina zuliya shɛli puuni. Zuliya maa bi yi viɛla, a ni tooi dɔɣi bia ka o yi lala zuliya bi tiŋ maa puuni na, ka lala hali biɛɣu di yɛn kpela gba zaa zuliya maa puuni, a bɔri bee a je di yɛn kpema? Di zuɣu daŋ daa bi viɛla, bi ku saɣi ka a bo lala daŋ maa bia. Di zuɣu a ni tooi chɛ paɣa ni a bo ka a ninkuri ŋɔ karita ni lala o ku saɣi ka a bo lala bia maa, ka di pala bia maa ka o je daŋ maa malila hali shɛli ka hali di maa nyɛ hali biɛɣu ka o je ni di kpe gba zaa daŋ maa puuni na, ka taɣira. Naa n-niŋ suɣulo ka chɛli alibia bɔbu, ka a paɣa bɔbu m-biri o. Wumma lala ka bɛ yɛn gbaai tɔra, ka bɛ ti yɛn ni yɛli paɣa maa yiŋ polo na o ba yili tuŋ puuni, ka bɛ naan pa chaŋ ti yuli o ba yili tuŋ maa, ka bɛ yuli ninvuɣ shɛb bɛn faai siɣi.

Di zuɣu Dagbanli puuni a daa nya ka paɣa dɔɣi. A yiŋ daa yi baɣi shɛli ka paɣa puulan be di puuni, yuŋ ka o yi dɔɣi. A ŋun ka bɛ tɔri naanzu bia kpariti kpariti kpariti kpariti toli ni. Lala bɛ ni tɔri naanzu shɛli Dagban booni ni naanzu bia din ka bɛ yɛn to n-duɣi yuŋ maa n-ti o ni o di ka o puuni yuma maa ka di diɣilim ka o piɛbi zaɣ tulli maa. Di nim gba zaa pam bɛ n di bihi nyɛri li. Wumma n yɛli ya yɛtɔɣa ni yina di puuni pam ka a sahi binyɛri shɛŋa bɛn ka a nyɛri li ka bi mi di daliri zuŋɔ di zaa nyɛri daliri zuŋɔ. Di zuɣu bɛ lahi chaŋ ti bo yuli shee ka di ti gbaai. zaɣila n bala ka bi naan kuna di zo di niŋ ka o baɣa yuli maa ka di gbaarila ka di nyɛri gbaarila tia tia baɣa yuli ka bi yɛn mali too din too gbaai jaa jaa baɣa yuli ka di yɛn mali too din too gbaai wumbie wumbie baɣa yuli ka bi yɛn mali too bidɔɣu bia ka o siɣi wumbie wumbie baɣa yuli ka bi maani tiro bidɔɣu bia ka o siɣi tia tia baɣa yuli ka bi maani tiro o siɣi jaa jaa baɣa yuli ka bi maani tiro di zo bi yɛn kuli na n ti mali baɣa yuli ka kɔri ka kɔrigi bua ka pia kabra kɔɣa bɛn kɔɣa la bua n duɣu saɣam maa ti ni laɣandi na ti ʒiin la ayi nima ninkura yɛma ni ka lala n daa yɛli bɛ yɛn niŋla saɣam maa n tari sunsuuni ŋɔ yili n bɛ yɛn gu ka bi ŋmaai saɣam maa tahi yili kam zaasa sunsuuni ŋɔ amaa ka bi yɛn laɣamla ti yiŋ na zaɣali ni yɛm kɔrisi zuɣu ka tahi saɣim na di zuɣu bia kɔrisi zuɣu maa a ni nya ka wanzam maa boli bia piriba a tizo paɣa ni o kana ti da zaɣ biɛri ŋuni yɛn yɔri zuɣu amaa a ni bi taɣi tizo paɣa maa a ni malila soli ni a yɛli ni o naa zaɣ maa ŋuni zaŋli taɣi na ka o di chɛ ka so mirili ka di zaŋ pahi nyuɣu maa zuɣu di pirimi ya da niri n pirili hali yin ba maa ba maa ŋun tooi pili ka ti bɔhi ka di dalili nyɛla wula. Ni ninvuɣ biɛɣu ni tooi pii zabiri maa zaɣ yinga, ka bia ayi sina ka bi kuli kaata dunia yaɣisi, o kummi kuli wara. Din tooni ka o kpe n-yɛra ka amaŋ ti nya o dahi shɛli ka bi lan bɔri ni bɛ yɛn ni a dahi pali m-bala. Di zuɣu lala zabiɛri ŋɔ yɛ Danira ŋuni m-piɛri li dama o pili yiriŋ. Di zuɣu suuna dali maa, a ni nya ka bɛ niŋ shɛli din ŋuna man yɛri, man ŋun yɛri ŋɔ, n gba mi ni niŋ li. Hii! Di yɛn chɛmi ka paɣidɔɣitɔɣinli maa ka o be tooni. ka paɣa dɔɣi so maa ka o paya ka bi nyɛ ŋun nyɛ o dachia ka o mi bɛ o nyaanga ka gbubi fiɛwa ka bi booi tampilim zaɣ kpulli ŋ-ŋɔ ka niŋ ŋmanchaɣu m-pili di puuni bɛ gilli ti kpa bushɛm ka paɣa dɔɣi so maa ka o nyɔ ŋma ŋmanchaɣu maa ka vaagi o ka nyɛ ŋun nyɛ o dachia maa ka a doli ni fiɛwu maa n-fiɛbir o n-fiɛbir o ka o guui ka a doli ka o ti guui ti kpe duu ka a kana ti vu o punu ni a yo ka bɔh o bihi hal a ka a yɛn dɔɣi ka o yɛn dɔhila bihi ŋ-ŋɔ. ka bɛ naan pa kana nti yo nyini ka a naan pa yo o. Man ninkura n yɛli ma shɛm ni lala dalili ŋɔ daa chɛm ka paɣa yɛn yi doo yili ka di niŋdi tom. Di daa leela zaligu n zaŋ ti paɣa doo yili yibu ka di niŋdi tom. Ni yɛri ŋɔ niriba pam beni din tooi niŋ ka ŋun na ʒini wum gba bee ka o na ʒini yɛli ni yɛri ya tɔɣu shɛli ŋɔ amaa ka shɛba nya ka bɛ baŋ di dalili. ti na chɛma soli la bɛni bɛ chaŋ yuli bɔbu ka bi ti gbaai tɔbu n gbaai tɔbu n gbaai tɔbu n to n to n to n to ka o ti bi yi mam ŋun ʒiya ŋɔ bia maa bi yi n tuŋ na o bi yo ma tuŋ na to lala bia bia n boolila saandoo sani n nyɛ o ti tuŋ maa puuni lala yuli maa yi luɣu shɛli na bala di saari wa ni o bi siɣi so Dagbanli di biɛni ka bi ku dɔɣi bia ka o bi siɣi so. Di wuhirimi ni bia maa saan doo lala yuli o ka bɛn zaŋ bolo, saan paɣa lala yuli o ka bɛn zaŋ bolo. Ka di wuhiri yaa ni lala bia maa ka ti tuŋ ŋɔ puuni ka o yina sani n-nyɛ o tuŋ maa puuni. Di biɛni. Lala n-daa nyɛli zuŋɔ a mi la nya ka bɛ be bia nyuɣu. So n-tooi bɔhi, Niwula ka bɛ biɛri bia nyuɣu? Mani ninkura ni yɛli ma li shɛm. Dagbamb yɛliya ni guba chuɣu pɔrisirila o nini ni nya shɛli. N ninkura yɛli ma, Nyin ŋun paɣ dɔɣu ŋɔ, nyin ŋun su paɣ ŋɔ, a yɛn boli nyuya din nyɛ paɣa nyuula anahi, din nyɛ doo nyuula ata. So ni tooi yihi di puuni zaɣ yinga n-ŋmahi ŋmahili. Di nyɛ paɣa o ŋmahila bunahi, di nyɛ doo ka o ŋmahili buta. N gbaai bia maa ni dooi o zuɣusaa maa ŋɔ, m bo o ŋɔ nti kpa ŋɔ, ka gbaai ŋɔ ha, m bo o ŋɔ nti kpa ŋɔ. Bia nyo ka o biɛri maa, o yi naai nyu shɛŋa o ni ŋmahi maa, paɣ dɔɣi so maa n-su li. O ni bi ŋmahi shɛli la mi, paɣ dɔɣi so sɔɣim ni mi n-su li mi gba zaa. Dizuɣu Dagbanli puuni, a ni nya bɛ ni niŋ kawuna n-niŋ m pɔŋ ni ka niŋ binyɛr shɛŋa zaa pahi ŋɔ, dini zaa nyɛla man ninkura yɛlmaŋli adiini n-kanna ka ʒi li na. Ti ni daa mila zuɣu kɔrisibu bee dɔɣi bia ka na bi kɔhiri zuɣu maa, bɛ bi tahi di saɣim yi shɛli. Bɛ daa yihila paɣidɔɣiripɔɣiri maa kɔŋko. shila ti kɔrisi la zuɣu nyuɣu mi bi lu ma ninkura yan dagbanli po nyuɣu bi lu ti bi kɔrisi di zuɣu ti ku tooi niŋdi bia suuna ka o nyuɣu na bi lu ka ti yɛn ti yuli ayi di zuɣu dagbanli ma ninkura yɛlima bo pii dabisili zali ka ʒiya paɣi dɔɣi dabisi ya ka za ka ti niŋdi su ka ti niŋdi ka ti yɛn kɔrisi zuɣu dindoli la nyuɣu maa ni lu saha shɛli nyuɣa ni lu saha shɛli din ni doli shɛm baa tiri zuɣu kpɛ ka n neen zana amaa yɛtɔɣa na bɛ di puuni pam amaa Naawuni yu ka bɔra dan shɛli ni na labina n ti tuɣili ka ti bo neesim biɛla n zaŋ kana lala yɛlli maa puuni hɛn ka ti nya ʒiɛm mini o ti niŋ shɛm maa ni bini daa niŋ shɛm maa din puuni ka anfaani bɛ ka din puuni ka soochi lee bɛ A yi nyɛla so paɣa ni dɔɣi ka o chaŋ ti guuri simdi n-tabili o dimba, ka bɛ laɣim na nti tooi yɛla gib o taba, ka ŋmaba kul ka yɛla pa niŋ o bulichira. So ni tooi niŋ ya zaŋ Dagbaŋ yuli ti o bia, ka chaŋ ti zaŋ Dagbaŋ yuli ŋahili zaŋ ti bia, ka bia ka di zuɣu chaɣi bia kɔŋ zuɣu. Dagban yuli nahi bapuni maa n-yɛri yɛm saha shɛli kam zaa. A yi ka yaɣa di ni yuri ka a yura ka a zaŋ dagban yuli mali tiri a bia din tahi tɔɣu shɛŋa o zuɣu na ka di ku niŋ a nyaɣisim. Dagban yu nyaɣisa din yaɣi ya. Dagban yu nyaɣisa din yaɣi ya. Hei, di chɛ ka a paɣa mali puu ka a ti a paɣa dɔɣi ka mɛ n-ka o lan bauli n-ka o tima yuli ni o bi tiri yuya. N lee yɛrimi, a nya dagban yu ŋahili ni ŋmiya siɣa. Wuni n-tira a dinda ŋun pun deei li tooma ni ŋun ka a ŋahi maa? Chɛli ti wuni a dinda ŋun pun deei tooma ni ŋun ka a ŋahi maa? Di zuɣu yuya pam beni. Bela yu naha ŋɔ m-buri di ba. tim tooni. Di pam beni a yi zaŋla boli bia ka ka yaa di yɛn nahila bia maa biɛhigu ka di ka shɛli nyɛ maŋmaŋ ŋun dɔg o maa a duŋ di yɛn yiɣisi m-pili bia maa. Amaa ka chihili nyɛli fa, saɣisigu nyɛli ka n tiri li. A ti chɛ ti ʒini luɣ'shɛli polo ni m ba wula yɛn ni di chihili n daa zaŋ yuŋ ŋahili zaŋ ti a bia ka lala ka n yɛli, N yɛli yaa niŋmi siɣa. Ka lala yɛli, Yaɣa a ni tooi ti yuŋ hali, m bi yɛli yaa ku ti yuŋ hali, di yɛn dila bia maa. Ka lala ka n yɛla, Amaa di zooi pam ka a zaŋ yu shɛli zaŋ ti bia ka di di o. Amaa ka n ni boli a yu shɛŋa ŋɔ zaa, m bi yɛli ni a zaŋla a yuya maa ti a bia di diri o mi. Yaba, Naa Yaakubu ŋun daa bol o yuli ni duŋ bi waai, di bihi n-gari ma, wula mini o ni gari ma ni gari so ŋuna? Naawuni m-mi o.